Kapitlu Sitta L-Uffiċċju l-Kbir Safa Mudlam Il-bord il-kbir li jinġieb apposta fil-kamra ma bediex iħalli d-dawl mit-tieqa jidħol sa ġewwa. Bord kbir jippermettilek tara l-affarijiet aħjar. u huma hekk riedu jaraw l-istampa kollha. Riedu jippjanaw pass pass x'se jiġri. F'nofs il-ħafna karti mwaħħla kien hemm ritratt ta' wiċċ. Ma kienx diffiċli biex isibuh dan ir-ritratt bħal dan? Quddiem dan il-bord kien hemm żewġ figuri, wieħed b'wiċċu mħasseb u l-ieħor b'ħarsa determinata, bis-sigarru f'ħalqu. Fil-pront daqq it-telefon. Tas-sigarru qabad ir-receiver bla telf ta' żmien. Kien ilu jistenna din it-telefonata u fl-aħħar waslet. Dejr kuntent u malajr wassal l-aħbar lil ta' ħdejh li kien għadu jiċċassa lejn il-bord. Ftit binjiet 'il bogħod, Żagħżugħ b'xagħru mgerfxa poġġa r-receiver tat-telefon f'postu. Dan ukoll kellu ħarsa determinata fuq wiċċu. Mil-lum 'il quddiem, l-affarijiet se jinbidlu, beda jaħseb iż-żagħżugħ. L-affarijiet? se jinbidlu. Kapitlu 7 Rick qam kemxejn aktar kmieni mis-soltu. Kien eċċitat ħafna u fl-istess ħin kurjuż kif se tiżvolġi l-ġurnata. Mis-sodda tiegħu baqa' sejjer dritt lejn il-kamra tas-sodda ta' missieru. Rick sab lil George imqajjem bilqiegħda qrib il-mejda antika li kellu miksija kamla f'kamartu. Dan x'kien qom daqshekk kmieni, Rick? Rick żamm f'moħħu li lil missieru ma jgħidlux bix-xogħol il-ġdid li se jibda jagħmel. Għandi biċċa xogħol għand Paul, Pa. Ma kienx jaf kemm kien se jdum għaddej b'din il-gidba. Imma għalissa ma setax jaħseb fi triq oħra. Rick dar biex jitlaq 'il barra, iżda qabel ħareġ sema' lil missieru jgedwed. Kulħadd kien jgħir għalija, jarawni dieħel ma' mara iżgħar minni. George kellu ritratt xkejken u antik f'idu. Rick intefa' mal-koxxa tal-bieb iħares lejn missieru. Ma riedx ipoġġi għax jaf li jekk jibdew ir-rakkonti ta' missieru dwar ommu, kien ikollu jibqa' hemm għal siegħa sħiħa. U llum kellu fejn imur. Kienet mara sabiħa, il-mama Rick, l-isbaħ mara li qatt rajt. kompla George b'leħnu miksur u b'għajnejh ħomor. Jiena anzjan u għadni mferfer, u ommok, miskina, kellha tħallina fl-aħjar ta' ħajjitha. Għajnejn George ma felħux iżommu d-dmugħ kollu li inġema' fihom, u beda jolfoq bil-biki qisu tarbija. Rick kien sema' ħafna fuq ommu, fuq kemm kienet ħabrieka u ġeneruża U tkompli ma' kulħadd. Missieru kien jaċċenna l-aktar fuq kemm kienet mara kompluta u sabiħa. Rick kien jiftakarha, imma kien għadu tifel, u ġieli meta jħares lejn xi ritratt antik, jiffissa għajnejh fuq wiċċha u jipprova jiftakar kif kien leħinha u l-mod kif kienet titkellem. Rick ħareġ 'il barra mill-kamra bla kliem. Imbagħad, mid-dar, beda miexi lejn l-uffiċċju tas-surrapa. Kien diġà infurmhom b'telefonata bid-deċiżjoni tiegħu. Issa kulma kien jonqos kien li jibda l-ewwel biċċa xogħol li kellu. Kevin kien ordna li qabel ma jiġi Rick jinħareġ il-bord li iddaħħal fil-kamra biex l-uffiċċju jerġa' jieħu d-dawl. Kien Frank li avża lil Kevin bil-wasla ta' Rick. Wasal boss! Kevin kellu pjan sħiħ f'moħħu u biex ma jinsa xejn kiteb skoss noti fuq il-pala ta' idu. Dan kien vizzju ta' Kevin li ilu jagħmlu minn mindu kien is-sekondarja. Bonġur Rick! Kont konvint li ġej għax-xogħol u li ma kontx se tirrifjuta, kompla l-editur. Rick qabeż kwiet kwiet. Għandi bżonn il-flus u r-rapa, Bħalissa m'għandix ħafna għażla. Mela tridx nibda nispjegalek ħalli ma nitilfux ħin, qabeż mill-ġenb Frank, li s'issa kien għadu ma tkellimx. Frank ħareġ ritratt minn ġo envelope u poġġieh fuq il-mejda quddiem Rick. Qiegħed tagħrfu dan ir-restorant? Iva, naf li mhu. Diffiċli ma tkunx taf bih, pjuttost famuż. Kevin kompla, Inti kieku x'timmaġina li jista' jiġri f'restorant biex ikollok storja tajba għall-gazzetta? Nassumi xi ħaġa relatata mal-ikel. Forsi ikel ħażin? Le, Rick. Aħseb f'affarijiet akbar, Aktar muqżieża fl-ikel? Ma nafx ta' ħmieġ? Mingħajr ma qal xejn, Frank kollha kaxxa ċkejkna fuq il-mejda u minnha ħareġ vażett trasparenti tal-ħġieġ li b'dak li kien fih aktar kont taħsbu kannella. Rick ma kienx ċert hu x'jara sew. Kellu jkunu l-ħoss tat-tqarmiġ fil-vażett. u xi antenni biex jinduna eżatt lejn xiex kien qiegħed iħares. Wirdien? Trid nitfa' l-wirdien fl-ikel tan-nies? staqsa maħsud Rick. Kevin faqqa' daħka kbira. Mhux storja tajba, jew? Wirdien fil-platti tal-aktar restorant famuż f'Malta! Ma kienx hemm dubju, storja bħal din żgur twassal sal-faċċati tal-gazzetti. U kif se jirnexxieli nitfa' l-wirdien fil-platti mingħajr ma ninqabad? Ma tibżax, Rick, ħsibna għal kollox, qallu Frank. Minn basket kbir ħareġ uniformi pulita, sewda bħal tal-wejters li jaħdmu f'restoranti lussużi. Din għandha teġik sew, kompla Frank waqt li newwillu badge kulur id-deheb bl-isem Matthew imnaqqax fuqha. Rick baqa' ċċassat. Dawn vera ħasbu għal kollox! X'ħin? qabeż staqsa Rick. Kevin qabbad is-sigarru u neħħa t-tbissima li kellu fuq fommu. Il-ħin, Rick, huwa importanti ħafna. Ħa ngħidlek darba, u ifhimni sew. Il-gazzetta tagħna tipprintja fil-ħdax u nofs ta' billejl. Huwa estremament importanti li tinfurmana b'dak li jkun ġara qabel dak il-ħin. Qed tifhem sew? Qabel ma jsir il-ħin. Mingħajr ma tkellem, Rick għamel sinjal b'rasu li kien qiegħed isegwi u jifhem kollox. Importanti wkoll, kompla Frank, li tieħu ritratti tajbin tal-paniku tal-wirdien, kulma tista' tieħu li hu relevanti għan-nies ġibu. Wara li qallu hekk, Frank newwillu kamera tar-ritratti u mowbajl. Il-mowbajl biex iżżommna infurmati. Dejjem irridu nkunu f'kuntatt miegħek. Tgħallem użah sew u ibgħat biss jekk tkun waħdek. Il-bqija nikkomunikaw miegħek aħna. Rick ipprova jassorbi dak kollu li kienu qalulu. Il-mobile jaf tkun problema biex jifhem ftit kif jiffunzjona imma kien determinat li b'xi mod jaqbad irkabtu. Qed nifhem. Ħalli f'idi, qalilhom. Iż-żagħżugħ qam ħalli jirħilha 'l barra. Minn warajh qabeż Kevin. Resaq qrib tiegħu u poġġilu f'idu karta ta' mitt ewro. Tinsiex Rick! Kollox irid ikun lest qabel il-ħdax u nofs. Jekk iddum aktar, l-istorja ma ssirx. Tħabbilx rasek, surrabba! Għada jkollok storja tajba. U hemm jintemm kapitlu seba'.